Oria oyo oratebere. Omonto onde ntobwate omosisita, gose omonyakerundu ase erieta rinde. Omonyakerundu oyo buna bono ekero omogusia abengetwe korwa iga aiga agasariwa gochia egusia ya amaate, noro agendete akabeka ebiranya ekagera akabua esegi ya omosigisi, omosisita gose omonyakerundu. Iga ense neri bagoroka gokogenda chinsemo chia Suni gabwate natwekire misisita, na ao bachia tibachia kobekera ebirundu ebi. Tari misisita, mosisita. Mosisita. Ee, mosisita. Eh, ba- baise ko- ko- koribeka mo- mo- ri- ri- rirorekane nere egeswaeri sita, omosisita. Omonto oyio igo okorokwa naende erieta rinde omonyakerundu. Igo ogokina korwa inse otabwati rosagia, ogoika igoro aria obeka ritaro rinene. erio rie chinsagansagia. Naende ebinto ebi tore gokwanera tatiga rende ase engencho gocha kwabo ribaga nobikwanere mono, ebinto bire bare gotumeka abagusii, buna bono eme emegango gose na eburugo, ebinto bire biomogusii ebikoro ebikoro, mbiribio oranye gwatora ang'e bitano iga. Ebi ebinto bare gotumia na enkogoto, egesuarero nkiarenge ororo, Egesuarero ninki? egesuarero ekiare korosigwa korwa ase amaraba. nakwo ogoteba egetaabo, eh, eh, eh, eh, omotao norenge ororo oria gotaoria amache aria agosamba korwa riko, eki na egento kiare gokonya omonto tako takoyia buna rero abanto bakare gotaoria ne chibakuri, ne chibirika, gose ne ebi ne chichaagi bakare koroka chichaagi. Igo omotaaba one orenge ororo bw'ekerandia obwate ebigoti bitaambe, omonto agosoyie ase enyongo ime enkarango, erinde otaoorie amache aria aganeirie onye na abagaaka bako- bakorigia egento kiabo, aga aganeirie babeeke erinde bariera. Ayio na amang- ayio na ayande amange nochi konyara koba gogobateebia ekero barache gokora ase embeo, bono titwirana ngonyomba, enyomba y'omogusii naki are kona chanwa.

Tiga ntumie erieta eri ere Oo. Ekero yagachire igo, yamanya kobekwa omote okorokwa omotandora toto, okobekwa gati gati gati, omotandora toto, ore kobekwa gati gati gati. Bono aya noo eme- emete eyende ekobekwa emeke ase ayio yaomwa, ata amanye gwatanana. Enyomba naeirwe bono yaba chichirumu gose chinyomba ibere, chinyomba echi ibere eirwe nabo abagaka bagokaransa amo nabageni bande, na nyomba na omong'ina agokaransa nabang'ina bamwabo ase endagera ekoroserigwa. Nyomba aiga nabwate esumi. Esumi ngento ki? Esumi nase m- o- ege- egento kegitire iga gekorokwa ekeronsenge, gose orosenge. Ekeronsenge. Orosenge, eke- ekero orosenge orwo rogitire iga rore ng'a embeo tebaisa korimia omorero riko. Na ase ogo ero orosenge oro gochia ime, noo omogaka abegete ekerogo kiaye agoikaransa, na omong'ina okaransa korwa ase akorokwa irungu. Ntobwate ase akorokwa ndugutero. Ndugutero. Ndugutera onde ogoraria ase enyomba rogoro ase akabekire egento gekorokwa egetangora gose ebisima. Ebisima ebi nabo omonto agotacha ekero are gotacha, orina gochia irongo ochia koyia kende ke- ke agachete irongo gose ombori, gose obori gose ochia koyia kende. gose ochia koyia kende aseee akabegete irongo. Bono aiga Andutero naria ase akabaga gatigarete agasini nigo ase akobeka nonye ne chinyang'ini chie chinyeni, gose ebirandi bierongori, gose ebirandi biamabere. naiga ntobwate eero, eero nero ere chinsemo chiombera. Erorogoro na eromaate. Eromaate no abanyene enka bagokaransa. Erorogoro ne y'abageni ekero bachire bare koyeroka ng'a eero y'abako. Nere egokaranswa korwa rogoro, abageni baria basoire enyomba bachicha ase ekegeni. Nanye monto onde bwensi ogocha mogeni orwa nonye negetambo kero, noa gokaransa korwa ere ore otari kokaransa korwa ere omaate. Noa ba- noa omoino ogochakigwa korwa ekero abanto barageire baigotire, omoino ogochakigwa korwa ere omaate, nakwo ogoteba.